سڵاوی خوددا لە هەموو لایەک لەو زنجیرە بابەتەدا باسی تیۆری کوانتەم دەکەم و هەوڵ دەدەم تیۆرەکە بە شێوەیەکی سادا با بڵێن تاقیکردنەوەکانی بگەین و و بیرۆکەکانی کوانتەم کە زیاتر لەسەر ئەو لایەنە دەڕۆم یعنی ئەو تەفسیرانەی کە ئەو لێکدانەوانەی کە بۆ کوانتەم دەکرێت واتە زیاتر دەتوانین بڵێن بە لایەنە فەلسفەکەیدا دەڕۆین نەوەکو بەلایەنە بیرکاریەکەیدا تەوان هەربێ لایەنە فیزیایەکەشی ڕوونکەینەوە بەڵام کەمتر دەچینە نێو هاوکەشەکان و زیاتر لەسەر ئەو تەفسیرانە دەڕۆین کە بۆ کوانتم کراوە چونکە زۆر کەس لەوانەیە حەز بکات بزانێت کوانتەم چییە بەڵام هیچ پێویستی بەوە نەبێتەوە زانیاری هەبێت دەربارەی هاوکێشەکان و دەربارەی وردەکاری کوانتەم هەردەوێت بە شێوەیەکی گشتی بزانێ ئەو تیۆرە چییە و باسی چی دەکا و ناوەڕۆکەکەی چی تێدایە جا هەوڵ دەدەم ئەو ئەنجامانەی کە کوانتەم بە ئێمەی گەیاندووە لایەنە فەلسفەکەی ڕوون بکەمەوە کەوا بەچیان دەگەێنێ تەبان زۆر جا دەسیتە نێو و بابەتی بوونی خوددا و نەبوونی خودداشەوە هەر مەسلەی کوانتەمە جا تا ڕادەیەک دەسم باسی ئەو بابەتەش دەکەم ینی دەسمە نێو ئەو بابەتەشەوە سەرەتا پێم باشە هەر لە مێژووی گەردی لۆ دەست پێ بکەم کە با بڵێن ئەتۆم کە سەرەتا لە کوێدا سەری هەڵداوە و چۆن هاتووە ئەتۆم ئەتۆم بریتێ لە چی واتە باڵێن بچووکترین بەشی مادە بچووکترین پێکاتی مادە کە دابەش نابێ ینی مادەیە هەر چەند تۆ دابەشی دەکەی وری دەکەی و بچووکتری دەکەی و زیاتر پارچە پارچە دەکەی دەگاتە ئاستێک کەوا ئیتر دابەش نابێ نابێت دوو پارچە ئەوە پێی دەگوترێ ئەتۆم یەکەم کەسیش کە ئەو بیرۆکەی هەبوو دیموکراتۆسە کە فەیلسوفێکی یۆنانیە پێی وابوو هەموو مادەیەک بەش بەش دەبێ و ور دەبێتەوە و تاوەکو دەگاتە ئاستێک کە هیتر دابەش نابێ ئەو بەشەی ناونا ئەتۆم واتە با بڵێن گردیلە تەبان لە بەرامبەردا ئەرستۆ و زانای تر هەبوون با بڵێن فەیلسوفی تر زینۆ و هیتریش کە هاوڕێ ئەوە نەبوون بەڵکو پێیان وابوو بێ کۆتا مادە دابش دەبێت واتە بێ کۆتا دەکرێت بچوک بێتەوە بەڵام یەکەم کەسکە پێی وابوو ئەتۆم بوونی هەیە و گەردی لە بوونی هەیە و لەوەدا ینی بچووتر نابێتەوە دیموکریتۆز بوو ئینجا لە دوای یۆنانەکان با بڵێن لە دوای فەلسفە ئەوەی کە زۆر گرنگی بە بابەتی ئەتۆم و گردی لێدابێ متەکەلیمەکانن متەکەلیمە مسلمانەکان و بە تایبەتیش مەتەزیلا کە زۆر لەسەرەوە بابەتە ڕۆشتن ینی تەنانەت بەڵگەیان بۆ بوونی خوددا هێناوەەوە هەر لە ڕێی ئەتۆمەوە ئەوان پێیان گوتووە جەوهر الفرد و یەکێک لەو متەکەلیمانی کە با بڵێن بیرۆکەکانی زۆر بەربڵاون ئەبهودێلی ئەلافە کە مەتەزی لە یەکێک لە ڕابەرەکانیانە ئەوش بە هەمان شێوەی دیموکراتۆس پێی وایە کە ئەتۆم بچووکترین یەکەی مادەیە کە ئەوان پێیان دەوت بە گوتم جەوهر فەردیان پێدەوت بچووکترین یەکەی مادێ و لەوەدا ینی بچووکتر نابێتەوە و زیاتر ناکرێت دابش ببێ ئەو ئەتۆمەی کە ئەو بڕای پێ بوو تا ڕادێک جیاواز بوو لەوەی کە دیموکراتۆس بڕای پێ بوو چونکە ئەو بابەتەکەی بە تەواوەتی دەبەستاوە بە بوونی خوددا بۆ نمونە پێیوانە بوو کە هەموو شتێک بریتی بێ لە ئەتۆم تەنها پێکاتە مادێکان بۆ نەتام و ڕنگ و بۆن و ئەو بابەتانە بینین و بابەتانە لای ئەو ئەتۆم نەبوون و بۆیش پێی وابوو کە ئەتۆم دەبێت بچووکترین یەکەی ماد دەبێت چونکە ئەگەر ئێمە دوو مادەمان هەبێ با بڵین یەکیان گەورە و یەکیان بچووک ئەگەر هەریەک لەوانە بێ کۆتا بچووک ببنەوە واتە لە بێ کۆتا پارسە پێک هاتن واتە لە بێ کۆتا بچووک بوونەوە پێک هاتون لە بێ کۆتا مادە پێک هاتون ئەتەوە بەشەکانی برتێ لە بێ کۆتا ئەوشیان کە مادەیەکی گەورەترە بە هەمان شێ بریتێ لە بێ کۆتا کەواتە ئەو دووە یەکسان دەبن ئەگەر هەردوولا بێ کۆتا دابش ببن بێ کۆتا لە بەشی بچووکتر پێکات بن هەردوولا یەکسان دەبن تەنێکی گەور و تەنێکی بچوو یەکسانن بۆیە ناکرێ لە بێ کۆتا بەش پێکات بەڵکو پێویستە بەشێک هەبێ کەوا لەوێدا بوەستێ و لەوە بچووکتر نەبێتەوە کە زۆربەی متەکەلیمەکانیش ینی بە گشتی بێت ینی لەسەر و ڕایەن کە جەوهرفرد بوونی هەیە ینی تەنۆلکە بوونی هەیە و کە لە ئاستێکدا مادە دەوەستێ و زیاتر لەوە دابش نابێ لە دوای ئەوانەوە یەکێک لەوانی کە هاوڕێی ئەو بابەتە نەبووە پێی وا بۆ مادە بێ کۆتا دابش دەبێ ئێمە ڕژدا ئێمە ڕژت چونکە دەگوت ئەگەر مادە سنوورێکی هەبێ سنوورێکی هەبێ و ینی لە ئاستێکدا بوەستێ ئەوە تەنها بێتە ئەندازەوەتە تەنها بە شێوەی ئەندازەی دەمێنێتەوە هیچی تری لێ نامێنێتەوە وەتەنا باڵێن دەتوانانی بە شێوەی بیرکاریانە ماوە لەگەل لەگەڵدا بکەین نەک وەک شتێکی هەبوو بۆیە دەگوت مادە بێ کۆتا دابش دەبێت جا تەبان ینی ئەو ڕخنەی کە لێ گرتبوو لە بابەتەکەدا ڕاستە هەرسەندە ئەنجامەکەشی هەڵێ ینی بەوەی کە ئەو ئەنجامی ئێستا پێیگەیشتون ئەوەیە کە ئەتۆم بوونی هەیە لە هەمان کاتدا وەسفکردنی ئەتۆم تەواو بیرکاریانەیە ینی بە شێوەیەکی بیرکاری و بە شێوەی هاوکەشە دۆ وەسفی دەکەی و ناتوانانی بزانانی لە ڕاستیدا چۆنە و چۆن یە شێوەکەی کە لە دواتردا دینە سەر بابەتەکە ئەوە با بڵین بە شێوەی سادا ئەنی مسلمانەکان و متەکەلیمەکان و فەیلسوفەکان کە بیرۆکەکانیان دەربارەی ئەو بابەتە بۆیش باسی ماتەزلەکان و چونکە هەندێک بیرۆکەیان هەیە کە زۆر لەگەڵ بابەتی کوانتەم دایک دەگرێتەوە کە لە داهاتوودا باسییان لێوە دەکەین یەکەم کەسیش کە بە شێوەیەکی زانستی باسی ئەتۆمی کردبێ زانایەکە بە ناوی جۆن دالتۆن کە لە سەدەی حەفدەهمدا ژیاوە کە زانایەکی کیمیا بووە واتا کیمیازان بووە دەڵێ چی دەڵێ ئەتۆم پێکهاتی هەموو مادەیەکە هەموو مادەیەک پێکهاتەکەی بریتە لە ئەتۆم و ئەتۆمەکانیش هەموو وەک یەکن ینی شتی پارچە پارچەی جیاواز نین بەڵکو ئەتۆمەکانی هەموو مادەیەک وەک یەکتر وان کەوەکی میازانێک بۆ ئەنی بە شێوەی زانستی هەوڵی داوا ڕوونکردنەوە بۆ ئەو بابەتە بدات دوای ئەو هەمانە با بڵێن یەکێک لەو زانایانی تر کە بۆڵتزمانە بۆڵتزمان کە زانایەکی فیزیاییە ئەنی ئەو بانگەشەی ئەوەی کردووە کە دەتوانێ جوولە و خێرایی و پلەی گەرمی و تەنولکەکان دیاری بکە ئەگەر ئەگەر وای دابنێ ئەگەر سەرەتا وای دابنێکەوە گازەکان پێکهاتون لە ئەتۆم ئەگەر گازەکان پێکات من ئەتۆم ئەوە دەتوانم بە تەواوەتی ئەوە ڕوون بکەمەوە کە جوولە و با بڵێن پلەی گەرمی و یاخود با بڵێن تەوژمی هەر تەنۆکەیەک چەندە یاخنی گازەکان پلەی گەرمیان چەندە تاوان هەر ئەویش بوو کە یەکەم کەس بوو با بڵێن باسی لەوە کرد کە پلەی گەرمی بریتە لە جوولەوزە

چەندی ئەو جوولەکردن و بەریکەوتن و لەرینەوەی زیاتر بێ ئەوە پلەگەرمەکەی زیاترە بە گوێرەی بۆلتزمان دوای بۆلتزمان هەمانە زانایتر کە بە تاقیکردنەوە هاتووە کاری لەسەر ئەو بوارە کردووە بۆ نمونە تۆمسۆن تۆمسۆن کە زانایەکی فیزیایی بوو بە هەمان شێوە کاتێک کە توێژینەوە لەسەر بابەتی کارەبادا دەکات لێردا بارگەی سالب دادەنێ و لێرەشدا بارگەی موجب دادەنێ و لێرەدا بارگەیەکی موجب دادەنێ لێرەشدا بارگەیەکی سالب واتە بارگەیەکی موجب نزیک لەوە چی بۆ دەردەکەوێت بۆی دەردەکەوێت ئەو کارەبایە باولێ ئەو ئەلکترۆنا بەرە و موجبەکە دەڕوا بەشێکی جگە لەوەی بەشێکی وا دەڕوە لێردا ئەوەی بۆ دەردەکەوێت بەڵام هیچ نبینێکە ئەو ئەلکترۆنە بگوازێتەوە بۆ ئەوە بۆی دەردەکەوێت کەەوە بارگەی موجب بارستایەکەی زۆر زیاترە لە بارگەی سالب واتە بارستایی زیاتر لە بارگەی موجب بارستایەکەی زۆر زیاترە لە بارگەی سالب پێما بە هەر ئەویشە بە ناو لەو بارگێدنێ ئەلکترۆن و و پرۆتۆن وتاوە بریتە لە پرۆتۆن و ئۆشان بریتە لە ئەلکترۆن ئەوەی بۆ دەردەکەوێت کە ئەلکترۆن بارستایەکەی زۆر کەمترە لە پرۆتۆن سوکە پرۆتۆن ئەلکترۆن بۆ خۆی کێش دەکە بەڵام بە پێچوانەوە ئەلکترۆن پرۆتۆن بۆ خۆی کێش ناکە ئەو سۆمسۆم بوو کە بەو شێوازە با بڵین گریمانەی و بابەتی دەکرد و پێی وا بوو کە ئەتۆم بریتێ لە سی بریتێ لە ناوەندێک کە بە شێوەیەکی هەڕەمەچی تێیدا بارگەی سالب و موجە بوونی هەیە بە شێوەیەکی هەڕەمەکی تێدا پەرش و بڵاوە جا دوای ئەو قوتابیەکەی دێکە ڕەزەرفۆردا ڕەزەرفۆرد بدەوێ ئەو بیرۆکەی کە مامۆستاکە هێتی ینی بیسەلمێنێ یاخود ڕاستە یاخود هەڵەیە تەبان ثۆمسۆن بەهۆیەوە بووە بە خاوەن خەڵاتی نۆبل تەبان زۆربەی زانەکانی

لەو گردی لێ دەدا چی بۆ دەردەکەوێت بۆی دەردەکەوێت کە بەشێک لەو تیشکە ئاراستەکەی دەگۆڕێ تیشی ئەلفایەوە ئەلفا بریتە لە سی بریتە لە بارگەی موجە بوسالب بێکەوە بەشێکی ئاراستەکەی دەگۆڕێ و بەشێک لەو تیشکە دەدرێتەوە ینی بۆ ناوەڕاستەکەی دەچێ و دەدرێتەوە و بەشی زۆری نەشی بە نێویدا تێدەپەڕێ لێرەدا ئەوی بۆ دەردەکەوێت کەوا ئەو بەشەی دراوەتەوە بریتە لە بەشی موزە پرۆتۆن ئەو بەشانەشی کە ئاراستەیان گۆڕاوە بریتە لە ئەلکترۆن ئەوەی تریش هەمووی بە نێویدا تێپەڕیوە ئەوە دەگەینێ بەس ئەنجانێ ئەنجامێک دەگەینێ بۆ ئەنجامێکەوە هەرگەلی لێ ناوکەکەی بریتە لە پرۆتۆن و لە چواردەورەکەشیدا ئەلیکترۆن بوونی هەیە و ئەوەشی بۆ دەردەکەوێ لەبەرەوەی زۆربەی هەر زۆری تشەکە بەنی دەتێ پەڕیوە ئەڵێ سەدا 1990ی گردیلە بەتاڵە تەبان زانە کیمیازانەکان بەر لەوە دۆزی بیانەوە کەوا قەبارەی گردیلە بریتیە لە دە توانە سالب دە مەتر یاخود سالب یازدە مەتر شتێکی لەو شێوازەیە واتە قەبارەیەکی زۆر زۆر بچوکی ئەوش بە جوێری ئەو کارلەکەی کە ئالفا لەگەڵ گردلێرا دیکە ئەویان بۆ دەرکەوتو کە قەبارەیەکی زۆر زۆر بچوکی ئەنی کارلێکەکی زۆر زۆر لاواز هەیە هەر بۆیش گردیدا قەبارەکەی زۆر بچووکە ئەوەی ڕزەرفۆر بۆ دەرکەوت بۆی دەرکەوت کەەوە گەردیلە سەدا باڵێ 1990 بۆشە تەنها سەدا ئەو کە سەر ڕێ ئەو قەبارە بچووکەی ئەوەندەی ئەنی سەدا 1990 دیتێ لە بۆشایی واتە پرۆتۆن و ئەلیکترۆم بەشێکی زۆر زۆر بچوکی پێک دێنین و ئەلیکترۆنی زۆر بچووکترە لە پرۆتۆن چونکە پرۆتۆنە گوتمان بارستایەکی زۆر گەورەتری هەیە لێردا یەکەم تیۆری گردی لە دانرا کە گردی لە بریتێ لە چی بریتێ لە پرۆتۆنێک کە ئەلکترۆن بە دەوری دەدەخولێتەوە بەڵام ئەلکترۆن بەردەوام وزە دەداتەوە ینی جێگیر نییە لە ڕێسکەی خۆی کە وزەی داوا ینی ئاستەکەی دێتە خوارەوە تا پێویستە لەگەڵ پرۆتۆنەکە یەک بگرێ و لە نێو بچێ هەر بۆیش دواتر ینی بیرۆکەی نیوترۆن دێت و کە بێ بارگێ و ئەنی هەولیاندا بۆ شێوازە تەفسیری ئەو بابەتە بکەن کە بۆچی ئەلکترۆن دانابەزێ و لەگەڵ با بڵێن نیوترۆنەکە یەکتر ناگری کە دواتر هێزی ناوکی لاواز و بابەتە دۆزراوە ئەوە یەکەم با بڵێن تیۆر بوو کە دانرا بۆ لێکدانەوەکردن بۆ گەردیلە لە دوای ئەوە کێشەکە لە چیەوە دەست پێ دەکا کێشەکە لەوەوە دەست پێ دەکە کاتێک کە کارەبا باڵێن داهێنراوە کارەبایاندا بە گلۆب داهێنرا بە هەمان شێوە کاتێک کارەبا دەدەی بە گلۆب ئەو تیشکەی کە دەیداتەوە ئەو گلۆپە دەیانویست ئەوە ڕوون بکەنەوە کە ئایا ئەو تیشکەی ئەو گلۆپە دەیداتەوە چۆنە و لە چیەوە دێ جا کێشەی کوانتەم و بیرۆکەی کوانتەم لێرەوە سەر هەڵدەدا یەکەم زاناش هەوڵیدا ئەوە ڕوون بکاتەوە نیلز بۆرە نیلز بۆر یەکەم زانا بوو کە هەوڵیدا ئەو بابەتە ڕوو بکاتەوە واتە یعنی کێشەی یاخود با بڵێن هەوڵی تەواوەتی و گشتی کوانتەم مامەلەکردە لەگەڵچی لەگەڵ ڕووناچیدا ئایا ئەو ڕووناچیە چۆن دەدرێتەوە و ئەو تیشکانەی کە دەیداتەوە چۆن ئەو تیشکەیە دەداتەوە لێرەوە کێشەی کوانتەم دەست پێ دەکەوە تا کوانتەم سەردا و لێکۆڵنەوەی زانەکان سەر هەڵدەدا زانیرزبۆر ینی تیۆرەی بۆ بابەتەدانا کە پێی وابوو با بڵێن سادەترین گەردیلە سادەترین تخم کە گەریلەکەی بیتە لە نیوترۆن و پرۆتۆنێک و ئەلکترۆنێک بە دەوریدا دەخولێتەوە با بڵێن لێکدانەوەیکی بۆ ئەو کرد و توانی ئەوە ڕوون بکاتەوە ئەو تیشکانی دەداتەوە چۆنە کە پێت دەڵێ ئەو کاتەی ئەلکترۆنەکە وزەوە دەگرێت دەچێتە خولگەی سەروتر ئەو زێوە دەگرێت ئینجا دوای ئەوە کە وزەکەی وەرگرت دوای با بڵێن کاتێکی پێدەچێ وزەکە دەداتەوە وەتا ئەو وزەی سەرتا وەریگرت دواتر دەیداتەوە ئەو دانەوەی وزەیە ئەنی ئەو وزەی کە لێرە وەریگرتووە ئەو دانەوەیە چی بەرهەم دێنێ ڕووناکی بەرهەم دێنێ ئەنی نیلزبۆر توانی ئەوە ڕوون کاتەوە بەڵام نەیتوانی جگە لە هایدروۆجین هیچی ڕوون کاتەوە بۆ نمونە هیلیۆم کە دوو پرۆتۆن دوو نیوترۆنە ئەوە نیوترۆن و پرۆتۆنێکا دوو پرۆتۆن و دوو نیوترۆنە نەیتوانی ئەوە ڕوون بکاتەوە یعنی بەو شێوازە ڕوون نکراوە چونکە ئەو تیشکەی کەوا با بڵێن ئەو گلۆپە دەیداوە تیشک خۆی تیشی بیندرا و بریتە لە چی بریتە لە درێژە شەپۆل کە لە کورتەوە بۆ درێژ دەست پێ دەکە کە با بڵێن لە 380 نانۆمەترەوە نانۆمەتر بۆ 1970 نانۆمەتر دەست پێ دەکە لێرەدا لە شینەوە دەست پێ دەکە تاوەکو زیاتر بۆ درێژە پۆلی زیاتر بڕۆی زیاتر بەرە و سوور دەڕوە ڕێت جا ئەوەی لێردا دەردەکەوێت چیە بەشێک تەبان ئەو گلۆپە کە ڕووناکی دەداتەوە هەموو تیشکەکان هەموو درێژ شەپۆلەکان ناداتەوە بەڵکو هەندێک هەندێک شوێن هەندێک ناوچە تاریک دەردەکەون تاریک دەردەکەون لەبەر ئەوەی ئەو بەشە درێژە شەپۆڵە مژراوە لەلایەن گلۆپەکەەوە واتە ئەلکترۆنەکە وەری گرتووە بۆ ئەوی بێتە خولگەی سەروتر هەر بۆیش ئەو بەشە نەدراوەتەوە واتە لە نێو گردیلەکەدا ماوەتەوە بەڵام ئەو بەشی تر بە تەواتی دراوەتەوە کە هەموو درێژە شەپۆلەکانە واتە درێژە شەپۆلێکی دیاریکرا و دیار نەماوە جا هەر گردیلەیەک و بەشێک لە درێژە شەپۆلەکانی تیشک دەمژێ واتە گردیلە هەیە بۆ شێوازە ئەو ناوچانەی تێدا تاریک دەبێتی وەک هێلێکی تاریک دەردەکەوێت نیلز بۆر توانی بۆ هایدرۆجی ڕوون کاتەوە بەڵام نەیتوانی بۆچی ڕوون کاتەوە بۆ هیلیۆم و بۆ مادەکانی ترکە لە نیوترۆن و پرۆتۆنی زیاتر پێکهاتون لەوێدا ئەنی کێشەی سەرەکی کوانتەن دەست پێ دەکات کە سەرەتا هەولیان داوای بێ ڕوونکەنەوە دوایی جگە لە هایدرۆجین ئەو دیۆرێکە نیلز بۆرداینا نەیتوانی هیچی تر ڕوون بکاتەوە تەبان کێشەکە لێرەوە دەست پێ دەکات ینی کە توانی هایدرۆجین ڕوون بکاتەوە نیلز بۆر بەڵام نەیتوانی جگە لە هایدرۆجین هیچ تر ڕوون بکاتەوە بۆ نمونە هیلیۆم کە لە چوار با بڵێن تەنۆلکە پێک هاتووە ناوکەکەی دو نیوترۆن و دو پرۆتۆن نەیتوانی ئەوە ڕوون بکاتەوە چونکە نیلزۆر پێی وابوو ئەلکترۆن بۆشاییەکی داگیر کردەوە بڵی تەنۆلکەیە بەڵام ماکس بۆرن دێ کە قوتابیەکەیتی دەڵێتی دەڵێ ئەلکترۆن شوێنەکەی ئەگەریە واتە ناتوانانی بە دڵنیایی شوێنەکەی دیاری بکەیت واتە تەنها دەتوانی بە شێوەی ئەگەر بڵێ دیاریکەی کە شوێنی ئەلکترۆن کوێ ئەویش هۆکارەکەی کە دواتر باسی لێوە دەکەین بەڵام لە هەمان کاتدا با بڵین ئەنیشتین ئەنیشتین کە زانایەکی ئەنیشتاین کە زانایەکی با بڵێن تیۆری ڕێژەیە بە هەمە بە هەمان شێوکاری لە کوانتەمیشدا کردووە دەگاتە چ ئەنجامێک دەگاتە ئەوەی کە لە ساڵی 1995 خۆی ئەوە بڵاو دەکاتەوە ینی تیۆری ڕێژەی تایبەت بڵاو دەکاتەوە لە هەمان کاتدا پشگیری بوونی ئەتۆمیش دەکات هەروەک بۆڵتزمان باسی کردووە ینی دەتوانێت ئەوەش ینی بڵێ پەیپەرێک پێشکەش دەکە بڵێن توێژینەوەیەکی زانستی پێشکەش دەکات بۆچی بۆ ئەوی ڕوونی بکاتەوە کە ئەتۆمەکان بوونیان هەیە ئەنیشتان دەگاتە چ ئەنجامێک دەگاتە ئەو ئەنجامەی کەەوە دەکرێ شەپۆلی ڕووناچی کە پێشتر سەرەتان نیوتن پێوا بوو ڕووناچی تەنۆلکەیە واتە لایتێک تەنۆلکە دەدا ڕووناچی بریتە دە تۆنەکە بەڵام تۆماسیۆن کە زانایەکی ترە دوای نیوتن دێ دەڵێ دەیسەلمێنێ بە تاقیکردنەوە کە ڕووناکی بریتێ لە چی بریتێ لە شەپۆل بەڵام ئەنیشتین دێ پێمان دەڵێ پێمان دەڵێ ڕووناکی هەم شەپۆڵە و هەمیش تەنۆلکەیە لە هەمان کاتدا کە ئەوشان بۆ خۆی ئەنی کێشەیەک کێشەیەک بۆ کاتە دروست بوو کە ڕووناکی چۆن دەکرێت تەنۆلکە بێ و وەشەپۆلش بێ لە هەمان کاتدا چونکە ماکس پلانک ماکس پلانک کە هەر لە سەردەمی ئەنیشتاین بوو ئەو کاتەی کەەوە هەوڵ دەدرا ڕوونکردنەوە بۆ تیشک بکرێ ئەو بیتێ لە ئینتەنسیواتە توندی و بەتینی ڕووناچی ئەوشان بیتێ لە فریکوێنسی فریکوێنسی واتە لەرە لەر دەبان چەندی درێژە پۆل زیاد بکە لەرە لەرەکەی کەم دەکا چەندی لەرە لەری زیاتر بێ درێژی نێوان دوو شەپۆل واتە مەودایەکەی نێوانیان کەمترە چی دەرکەوت ئەوە دەردەکەوت کە ئەڵێن چەندی فریکوێنسی یاخود لەرە لەر زیاد بکە بە تینی ڕووناچەکە زیاد دەکە بەڵام وا پێشبین دەکرێت کە تینی ڕووناچی بەردەوام لە زیادندا بەڵام ئەوەی دەرکەوت چی بوو تا ئاستێکی دیاریکرا و زیاد دەکات دوایی دادەبەزێتەوە واتە بەردەوام ئەگەر لەرە لەرەکەی زیاد بکەین بەردەوام وزەکەی زیاد ناکە بەدەوام تینی ڕووناچەکەی زیاد ناکە بەڵکو تا ئاستێکی دیاریکرا و دوایی دووبارە دادەبەزێتەوە جا نەدەتواندرا ئەوە ڕوون بکرێتەوە تاوەکو ماکسپلان هاات ماکسپلانک ئەوەی گوت کە شەپۆلی ڕووناچی شەپۆلێکی نەبراوە نییە بەڵکو لە بەش بەش پێک هاتووە بەش بەش پێک هاتووە بۆیە بەردەوام ڕوولە زیادبوون ناکە بەڵکو تا ئاستێکی دیاریکرا و دەکرێت زیاد ببێت چونکە بەش بەشە و شتێکی نەبراوە نیە تاکو بە نەبراوەی زیاد بکە ئەو بەش بەشانەی ناوناچی ناونا کوانتا جابیرۆکەی کوانتەم لێرە دەست پێ کرد ینی وشەی کوانتەم و تیۆری کوانتەم ئەو لێرە دەست پێ کرد کوانتا واتە بڕ یاخود لە عەربی پێ پێدەگوترێ کەم واتە ئەو تیۆرە بریتە لە تیۆری بڕەوە با بڵێن دەستپێکی ناوەکەی بوو و چارەسەرکردنی تیشکدانەوە و یاخود چۆنێتی ڕووناشیدانەوەی گلۆپیش کێشەکان بوو کە کەوای کرد ینی هەوڵی تەفسیرکردن و ڕوونکردنەوەی بابەتە وای کرد کوانتم بێتە ئاراوە جا وەگوتمان ماکس پلانک دەڵێت تەنۆلکە لە چی پێکاتوە با بڵێن ڕووناچی لە تەنۆلکە پێکاتوە لە بەش بەش پێکاتوە بەش بەش پێکاتوە کە بیدێ لە کوانتە ئەنیشتان پێمان دەڵێ ڕووناچی هەم تەنۆلکەیە واتە هەم بەش بەشە و هەمیش شەپۆڵە واتە هەردوو سیفەت لە هەمان کاتدا لە خۆ دەگرێت کە شەپۆل شتێکی با بڵێن پەرش و بڵاوە ئەڵێن تۆ کە بەردێک دەخێتە نێو ئاوێک ئاوەکە بۆ وردە وردە فراوان دەبێتەوە بڵاو دەبێتەوە لە هەمان کاتدا ڕووناچی وەک شەپۆل وایە و وەک تەنۆلکەش وایەوە تا هەم بە شێوەیەکی پەرش و بڵاو هەمی شوێنێکی داگیر کردووە جا دوای ئەنیشتین زانایەکی تر دێ بە ناوی لویز دیبرۆلی لویس دیبرۆلی سوود لە بیرۆکەکەی ئەنیشتین وەردەگرێت تەبان لە بابەتەکانی داهاتوودا ورتر باسی ئەوانە دەکەین ئێستا دەمەوێت هەر بە شێوەیەکی گشتی باسی کوانتەم بکەم دەڵێ ئەنیشتین پێی وایە کە دەکرێت ڕووناچی هەم شەپۆل بێ و هەمیش تەنۆلکە بێ لە هەمان کاتدا واتە هەم بیرۆکەی تۆماس یۆنگ و هەمیش بیرۆکەی نیوتنی تێکەڵ کرد ئەنیشتین لویس دیبرۆلی دەڵێ بۆچی ناکرێ بڵین مادە مادە کە بریتە لە چی نیوترۆن و پرۆتۆن کە ئەلیکترۆنێک بە دەورێ دەخولێتەوە و کە مادە پێک دێنێ بۆچی ناکری هەریەک لەو تەنۆرکانە بۆ منە ئەلیکترۆن بە هەمان شێ بریتی بێ لە شەپۆل و و بریتی بێ لە تەنۆرکەش لە هەمان کاتدا بۆچی ناکرێ بۆ شێوە بێ جا ئەوەش بۆ خۆی کێشەیەشی ترانی ئەو مادەی کە لاشەی ئێمە لێ پێکاتوە هەم شەپۆڵ و هەمیش تەنۆلکە، وە شەپۆڵیش بە شێوەیەکی پەرشوبڵاوە، واتە هەر ئەلیکترۆنێک کە بە شێوەی شەپۆڵ و وەتا بە شێوەیەکی پەرشوبڵاوە، واتە ئەلیکترۆن کە شەپۆڵ شوێنێکی دیاریکراوی نییە، کەواتە دەکرێت ئێرە بێ ئێرە بێ ئێرە بێیان لە یەک کاتدا لە هەموو شوێنەکان بێ کەواتە بە جوێرەی قسەکەی لویس دیبرۆلی بێ مادە دەکرێت بەو شێوازە بێ کە ماددە بەو شێوازە بوو واتە ئێمە بەو شێوازەی واتە ئێمە دەکرێت لە یەک کاتدا بە شێوەی پەرشی بڵاو بین واتە لە یەک کاتدا لە چەند شوێنێک بین ئەو بیرۆکەی دێنێتەکایەوە لێکدانەوەکەی لویس دیبرۆلی کە بۆ گردی لی دەکە هەر لەگەڵ ئەو لێکدانەوەیشە کە ماکس بۆرن پێت دەڵێ شوێنی ئەلیکترۆن ئەگەریە واتە ناتوانین بە دیاریکراوی بزانین شوێنەکەی کوێ چونکە لە شەپۆلێکدا تۆ ناتوانانی شوێنەکەی دیاریکرێ بە تەواوەتی شوێنی ئەلیکترۆنی جا بۆ شێوازە هەوڵ دەدەن لێکدانەوە بە ئەو گردی لە قورسانە بکەن کە ماکس بۆرن بە نیلسبۆر دەڵێ ئەلیکترۆن ناکرێ شوێنەکەی دیاریکراو بێ بەڵکو بە شێوەیەکی پەرش و بڵاوە جا هەر لە نێو دوو هایدروۆجین دەبا بڵێن ئەگەر یەکیان گرتی بێ ئەو ئەلیکترۆنی کە لە نێوانیاندا لە هەمان کاتدا لە دەوری ئەوەدا و لە دەوری ئۆشداوەتە لە هەمان کاتدا لە دوو شوێنە ئەلیکترۆنەکە هەموو مادەیەکی بە جوێری ئەو بێ هەموو مادێک ڕێ دەدەچێت لە هەمان کاتدا لە دوو شوێن واتە خودی خودی ئێمەش دەکرێت لێک کاتدا لە دوو شوێن بوونمان هەبێ جوێرەی ئەو لێکدانەوە نەبێ کە ئەو ئەنجامانە بێ کە کوانتەم پێ گەیشتووە کەوانە ژەمووی بە شێوەی تاقیکردنەوە سەلمێنراون تاوان ئەنیشتینیش خۆ خودی خۆی ئەنی زۆر دژی ئەوە بووە ئەو بابەتی کوانتەما بە تایبەت با بڵێن تاقیکردنەوەی دەبل سلێت ئەکسپێرمنت کە لە داهاتوودا باسی دەکەین کە ئەلیکترۆنێک بە شێوەی شەپۆل بوو کاتێک لە نێوان دوو بەربەستدا دەگوازێتەوە تۆ ناتوانانی بزانی بێردا تێدەپەڕ یاخود بێرە چونکە بە شێوەی پەرشبلاواتە یەک ئەلکترۆن دەکرێت لە یەک کاتدا لە چەند شوێنێک بێت واتە بە چەند شوێنێک دەدەپەڕێتەوە لە یەک کاتدا یاخود ئەو کاتی بەردیوارەکە دەکەوێت و ناتوانانی پێشببینی بکە بەر ئێرە یاخود ئێرە یاخود ئێرە دەکەوێت شوێنەکەی ناتوانانی دا ئەنیشتانی دژی ئەو بوو ینی هۆکارەتی لێرەدا بوونی نامێنێت واتە هۆکارەتی دەبێتە هۆکارێتیی ئەگەری، واتە تۆ ناتوانی بە دڵنیایی پێشبینی ڕووداوەکان بکەیت، پێشبینی ئاراستە و شوێنی تەنۆکەکان بکەیت. جا هەر بۆیەش ینی دوای لویس دیبرۆلی هایزنبێرگ دێ کە زیاتر پەرە بە هاوکێشەکان دەدا پێ دەڵێت تۆ نەک ناتوانانی شوێنی ئەلکترۆن بزانین دەڵێت چەندی بتەوێت شوێنەکەی ورتر دیاریکەی ئەوە کەمتر دەتوانی تەوژمەکەی دیاری بکەی تەوژم بە زمانێکی سادە بڵین واتە بڵین هێزی پاڵنانی تەنێک واتە چونکە تەوژم بریتێ لە بارستایی جارانی خێرایی وەتا و بارستایی تەنێک و خێرایەکەی ئەو ئەو هێزێ ئەو زەبرەی کەوا دروستی دەکە ئەو پێ دەگوترێ تەوژم چۆتەن تۆ چەندی بتەوێت شوێنی ئەلکترۆن دیاری بکەی کەمتر دەتوانی تەوژمەکەی بزانین چەندی بتەوێت تەوژمەکەی ورتر بزانی کەمتر دەتوانی شوێنی ئەلکترۆنەکە دیاری بکەیت بە جۆرەی هایزنبرگ بێ کە لە داهاتوودا بە ورتە دێنە سەر ئەو بابەتانە و بە هەمان شێو پێ دەڵێ هایزنبرگ پێ دەڵێ لە بۆشاییدا دەکرێت بڕێکی وزە هەردەم بوونی هەبێ هەردەم بڕێکی وزە بوونی هەبێ واتە بۆشایی بە هیچ شوەیەک بەتاڵ نییە دەگاتەوە ئەنجامەژێنی یاخود بەردەوام هات نەبوونی تەنۆلکە بوونی هەیە لە هیچەوە جاوە کۆمەلێک کێشەی بابەتی کوانتم کە تا ئێستا ڕوونکردنەوەکانیان ینی ڕوونکردنەوەکانیان ڕوونکردنەوەی تەواوەتی نییە کە دوای هایزنبرگ شرۆدینگەر دێ شۆدینگەر هاوکێشەکانی دەگەین تا ئەو ئەنجامەی کە تاقیکردنەوەیەکی فکری بکە تاقیکردنەوە فکرەکەی ئەوەیە کە کە بناسراوە بە پشیلەکەی شرۆدینگەر کە پێ دەڵێ بە جێرەی کوانتەم بێ ئەوە دەکرێ پشیلەیەک لە هەمان کاتدا مردوو بێ و زیندوش بێ تاوەکو ئەو کاتەی کە کەسێک سەیری دەکە واتە دەکرێت مرۆڤێک لە هەمان کاتدا مردوو بێ و زیندوش بێ بەڵام ئەو کاتێک کەسێک دەسێت سەیری بکە ئینجا یەکلا دەبێتەوە کەوا مردوو یا خود زیندووە ینی بیرۆکەی کوانتەمیش بۆ جۆرەش نییە کەوا بڵێ کەسەکە لەوانێ 150 مردوێ 150 زیندوو بێ بەڵکو پێ دەڵێ لە هەمان کات دووە کاتدا مردووە و زیندوشە تاوەکو کەسێک سێری دەکات جا ئینجا دوای ئەوە کێشەی بینین دێتەکەە کێشەی مێژەرمێن یعنی تەنۆکەکان وەک شەپۆل وان بەڵام ئەو کاتێک کە کەسێک سەیریان دەکە شێوەی شەپۆلی نامێنێ دەبێتە تەنۆکیەکی دیاریکراو واتە شوێنێک داجی دەکەوە تاوا گشتی ئەو شەپۆلە گشتی لە نێو دەچێت و دەبێتە یەک تەنۆلکە ئەو بۆچی وایە ئەنی ئایا بینینی ئێمە کار لە مادەکان دەکا ئایا عقل و هۆشی ئێمە کار لە مادەکان دەکا ئەوەش پرسیارێشترە کە لەو بابەتدا دروست دەبێت ئەوە بە شێوەیەکی سادە باسی کوانتەم بوو باسی ئەو کێشانە بوو کە کوانتەم دروستیان دەکا و ئەو بیرۆکانی کە ئەو شتا تازانەی کە هێنایە جیهانەوە ئەنی بۆ منە تۆ ناتانی شوێنی تەنۆکەکان دیاری بکەی و ناتوانانی خێرایان دیاریکەی بە وردی و ناتانی پێشببینی داهاتویان بکەی و دەکرێش تەنۆلکەیەک لە هەمان کاتدا لە دوو شوێن بێت دەکرێت تەنۆلکەیەک ڕووداوێک باڵێن ڕووی داوێ و ڕوونێ داوێت لە هەمان کاتدا کە ئەوە هیچی لە جیهانی بیندراودا ڕێتی ناچێ ئەوشتانە ڕووبدا لە داهاتوودا هەموو ئەو بابەتانە هەوڵدەدەم بە شێوەیەکی ورتر ڕوونیان بکەمەوە و بە شێوەیەکی سادەش باسی هاوکێشەکان دەکەین بەڵام زیاتر لەسەر لایەنە فەلسەفی و لایەنە فکرەکەی دەڕۆین بە هیوای ئەوەی سوودێکی باشتان لێ بینی بێ ئەوە داوای لێبوردنیشم هەیە بۆ هەر هەڵە و کەم کورتیەک تاوەکو بابەتێکتر خواتان لەوە